Gelî camê ra. Ya heval. Ya çavê min. Wallah ev cara sedî em gotina xwe ji we re dubare dikin. Heva rewş di hindirê kampê de pir xeter e û em nikarin ti kesî derbasî hindir kin heta ku rewş sedî sed kontrol nebe. Qut birîn xwedê bore bi gişari. Oho! Ma îca bû henekpêkirin. Kajmir vê kamerê tê qeydê de hela. Kamera hazir e. Sê, do, yek. Temaşevanê hêja wekû hûn dibînin, careke din hêzên ewlehiyê di riya ragihandin û rojnamevana de disekine û dibe asteng ji karê ware. Heta bi vê kêliyê jî tûrikê me vala ye û me tiştekî nekişandiye. Her tişt li vê derê qedexe ye. Kêşan qedexe ye, derbasbûn qedexe ye, her tişt girtî û qedexe ye. Hemdî Cirnikê ji Kampa Holê Tûriki Prêz. Ji vê raporê gişî gotina te yî dawî tenê rast bû. Pêngava mirovî û ewlehiyê û ev bûyerên ku anha li holê diqewimin Wê mijara xeleka me ya îro bi. Ji xwe mijar hate naskirin, kamê ji xwe carkê diriya van dîmena, di hindirê kampê de bigerin. Bigerin? Di bûza şûjaka me ve qîj vî konî re, çar taxa wergîlekê ji van mûcahidîna re. Ehlen sehlen û bi xêrê hatin. Şebab hatin ber qasê dêrikê ji xwe re. Em ê bigerin kuro. Yala ya şebab, ez qurban ecele lo, wellahil ezîm em e xirîna ha. Ana wê bê avan al kurmane. Kasa se me xor suret ki bigirim meri gom herindo. Anha em dirê dene û di riya herî xeter di coğrafya cîhanê dene.

Ev kampa hat di sala hezar û neh sed û nod û yekê li rojhilatê bajarê Hesekê hatiye avakirin û di wê demê de malbatên Iraqî û Filestînî tê de bi cî dibûn. Yanî ev kamp ne neh hatiye çêkirin. Piştî sala du hezar û nozdeh bû kampek ji bo malbatên DAIŞ'ê û piranî malbatên ku li wê derê ne piştgiriya vî fikrî dikin. Hejmarek biçûk ji malbatên Sûrî û Iraqî hene ew xwe ji wa didin alî Lê cardî ew bi darê tirs û zorê xistine bin kontrola xwe. Di hundirê kampa Holê de cardî kiryarên DAIŞ'ê pêk tên. Min xeber neda vê carî. Her sê gotin jî tundî tê de hene. Bera wilo yê baştir. Ev kampa hebû weke volkanek û dera herî xeter di cografya cîhanê hemî de. Anha îca ez di nîvê dera herî xeter di coxrafiya cîhanê Hemîde mi. Heval heval heval heval. Qawet be. Loka suretekî me bikişîne lo. Suzane ev xeleka hanê gerek me wilo rûgirtî pêşkêş kiriba. Ji qewla cam digo wela wê rokê daeş Gelek car şîniyên DAIŞ'ê bi êrîşan radibûn li dijî esayîş û ekîbên tenduristiyê û çi kesê ku li wir diman ji bo xizmeta van malbata. Di encam de her carê gelek şehîd û birîndar jî çêdibûn. Beriya demekê hêzên ewlehiyê bi operasyoneke taybet rabûn û derbasbûna ragihandinê qedexe kir. Derbasbûn qedexe kir, ji ber li wê derê eflamê ru'b çêdibûn. Ê ku DAIŞ'ê wî digirt, ç'ebî hînî rastê li ê çepê siwar dikir. Gavçilo çêbû. Gelek rexne û gazin ji milê rojnamevan a hebû ji bo wan a ji ber godiriya karê wa de disekinîn û ji wa re bûne asteng. Alesas we vê carê kir tir deb xwedê hebûn û tunebûna we wek hev e. Xwe li ejter bêjin. Ka bi se ya xî wela hinek henin camêr û qenc in û li gor pîvanê ragihandinê kar dikin. Yanî em ne qala gişa dikin. Yanî ne giş. Kuro vana ecêb in ya xî. Kuro em ji wardê giş daîş û muhacir in dirin xwe dixin kona di. Valla çi filmê sînema de ndirê Konad hene? Filmê Rab heye. Filmê Rab hene. Ev kiryar û bûyerên ku anha diqewimin girêdanik xwe bo wê esyana ku beriya demekê li zindana wêran derket. Di wê demê de plansaziyeke hebû ku ev çete ji wê girtîgehê birevin û berê xwe bidin Kampa Holê. Ji xwe di hindirê kampê de amadebûna xwe ji bo tiştekî wiha kiribûn, ku cardî DAIŞ'ê vejîn bikin. Ji lewra pêdiviyê hebû got pêngavek bi vî rengî hebe û di bin navê ewlehî û mirovahiyê be. Weew! Wê çima isyana çêkin û çima êrîş bikin? Çiqe karin serê xwe bê şîn yaw? Kîjan malbata got bixwaze ji kampê bire vi, bela were ba min.

Ya dawî rewş bi vî rengî ye. Me jî xwest xelekek li gorî vê rojevê pêşkêş bikin û wê çê bibe. Salek nebû du sal. Du sal nebû sê sal bêh nafire. Ya zûmela! Ro yaxî werin bi min ve aniha li dera herî xeter di cografya cîhanê hemî de min. Ah! Vê carê rast e. Ê deve siyaxî wela te me serrian ji destpêka xelekê de.